chungkhar ram na si lo, pumpa ram na si lo cu chimnak nawl na ngeih ṭung lo. Kan luat tuk rua ta. Mah lawng hlah, cheuhra cheu khat ca chim lo. Cheuhra cheu hnih. Ah, sorry, sorry. Biati si um ma? Are, A hngal ngai e, dir na tapaw a dir dingmi minung ka si si le ka zoh ta nget. Ah, ka ziak pun sko. Oh, se. Cu, ti kho ko le. Ayo, tuni cho. Na pa ne ara ka thit leo ka lom batuk te khan ka lom. Ku le ni len umbe te khin mo. An ma hi kan hei chim bin hala ite. Ma nu khen thong tu kan in than than tin hala mo. Chungkhar he lot kho tuk. E, e ka tu pa si cha khin mo. A sung pe a thongpi ca a hong kan len mi cu. Acu, Man nan kan hauhmi cu aa tam tuk deuh hlah maw ka ti ee. Nan chimmi hi ka kei cu ka hna tla lo. Zeicah ti cun atu chan ah cun phungning loin nupi halmi le puai tuahmi hi kan tam tuk cang.

na rawk a mual kho leng hi na hawilura cu num lo kar ah maka a hlan pin khan ka kap an khing leng cu cu mana mana rak sti lo mual pho ko eh asung ra asung tu si wow ka cha vai khana bat nongak mi na khal bak se in fa phen du sala sung thazi te se asung te kan au

na ngandamnak ca ṭha lo ma hi chimh na har tuk Sekno na fapa hi na chimh pah hau cang eh madin cu sak hau lo tuana an ipi kho tu ding le kan mah nak an chim kho tu ding kan in kawl piak hau cang kan mi zong hem na lawng te a sim lo ma sim hla zei a sim hna ni fitin rol e tidin ban tung kan chim pang le Nge, atu cu ka nu nih chim pa seh ti hmanh in bialam seh hlah, ka duh ko lo cu. So kein tun. Sung khat ten aleng a chok ta le rak thu ri ko mo, ei sup sap na ka cho ta le, rak thu ri mo. Ka zu ve le

Sung dal na ngai bal lo ti khin a zer takmi va ṭhalo hi khin a tong sual ti khi ka phang ngai. I ka ṭa thawngpi khi zazin na ruah a fal tuk ka ṭa caw. Cun dai zong dai ngai. A men zong khi a ṭha. Chungkhar ca zong a bochan tlak seh. Cun chungkhar zong a tlaihchan. Mah lawng hlah chungkhar cheu khat cu chim lo. Chungkhar cheu hnih pak a pemi cu Pathian zong a bochan tuk. Ni tlak ngai le tiak rua. Um, bantuk lai khin chun ke ke ka hmuh ton mi ke papalong ase hmuh ton mi ka ngai lo chun mo ama lei ni khin a lung chu un mi ke a fiang ten khin a chim tu tak lo khan chun kem lai khin chu ok ka thai ve lo Okay, chun thazin ke kata he ton ding naman lama um

Kan chimh ko lai ten. Ai chim ko. Ka nau nu Patricia cang hin hui tha tuk mi se he ka bom tuk. Oh se rangkung tuk phaka khan rangca tin tan kan kai ti ma khan athai mi kan se kan kom me king kan ziak ngai.

Mitha na ka chawnh hi. Hello, flag out, flag out. Oh, hello, Topi Zitin. Oh, tunai na miss call ka hmu eh, kan rak chuan. Oh, kan call lo nan. Kam hi sual list kau men.

Atu tiang ah khin na ta lungchung ah khin keimah kum um lo khi a pil ti hme ka thei lo caw si kho lo. Ah, cun Tama. Sung. Sung. Aku nak cilo cin cang. Dah.

But lampa chawh pah khan a sung pawng khan pa pakhat tu hmang maka na theih singa ba na tak tu hmang thu dik tu ah kaka ma a sung pawng ate stak e ma pa ha kata ka chim la nunga khal a thiam tuk oh zar khat zar khat zar khat zar ni shok he nunga khal mi ki anga so long mang ha cun a chim ka lo kin cun sual pa ngai mi phun ki so Oi tak em cu a sung pawng ee. A sung. Aa. Oi ngai. Na hmuh tak ko teh. A he poi ning so kaka he. Kaka he ni ton cu pam poi tak.